Thawnghi kul le ruk no hawng nihlei khat thawngpang thar rak ngai ti dingin kan in sawm ṭhan hna. Mai Wung Ṭhabor ka si. Thantlang peng Tlangkhua ah SSPC ralkap nih voihnih tiang bom an thlak. Tualchung mi palhruk an nunnak a liam i hliamtuar an tam. Chinram Thantlang peng Khuahringtlang tlangkhua ah kaphnikar ralkah dohnak um loin SSPC ralkap nih voihnih tiang vanlawng in bomb an thlak ruangah sualnak ngei lo tualchungmi parhruk an nunnak a liam i sianghngakchia tal in hliamhma tuarmi zong an tam ngai kong tualchungmi nih lungmali phawsa an chim. February ni hra chun suimilam hleihnih le minit pahra hrawng ah khan Thantlang peng Khuahringtlang tlangkhua chung i inn an sak cuahmahnak hmun ah SSPC ralkap nih vanlawng in bomb an thlak. Cu hnu ah chun suimilam pahnih le sawmnga hrawng ah khan SSPC ralkap nih cunglei in a voihnihnak bomb an thlak ṭhan, tiah theih a si. Kan khua ah SSP ralkap nih a voi hnihnak bomb an thlak ṭhan. A voi khatnak bomb an thlak le cangka khan khuami hna cu a himnak hmun kawl in an zaam hna i nunnak liammi tualchungmi paruk le siangngakchia cheukhat tal in hliamhma a tuarmi hna cu khua upa cheukhat nih an tuamhlawm hna. Bawmh an thlak ṭhan ruangah hin cun nunnak liammi le hliamhma tuarmi an um hraw lo tiin kan theih nain innlo rawkmi kong tu cu dikthlir in kan hngal kho rih lo, tiah Tlangkhua khuami pakhat nih Lungmali Phosa a chim. SSPC ralkap nih vanlawng in a voikhatnak bawmh an thlak ruangah khan Pu Ral Iap, Pu Thang Ceu, Pu Sui Cung, Pu Ngun Ling Thawng, Pu Cung Cin Thawng le Pu Biak Kung tiin inn a sa liomi tualchungmi paruk pakhat te ah an nunnak a liam i hliamhma tuarmi zong an tam ngai. Hliamhma tuarmi hna chungah hin sianginn a kai liomi siangngakchia cheukhat zong an i tel. Cun a hliamhma a fak ngaimi zong an um tiin kan theih, tiah a dang tlang khua Khuami pakhat nih lungoli pawsa a chim. A saspisi ralkap nih atu bantuk in vanlawng in bom an thlak ruangah hin tualchungmi hna cu a himnak hmun kawl in an zaam hna i phunnak liammi hna le hliamhma tuarmi hna cu tualchungmi pa cheukhat nih an si khawh chung in an tuam hlawm hna tiah kan theih. Falam peng kahdohnak ah anmah bawm lila in a thimi SSPC ralkap pahra hrawng an si cang. Chinram Falam khuapi humhak ṭhan ding in rallam a rak siar cuahmahmi SSPC ralkap pawl chungin tukum thonghni kul le ruk February ni thum in niruk tiangah khan Anmah bawmh lila in a thimi minung pahra hrawng an si cang kong ralhmai thonglaknak hrampi nih fehter in an chim. Ralhmai thonglaknak hrampi pakhat nih cun SSPC ralkap nih Falam khuapi panh in ral lamsialmi SSPC ralkap pawl cu February ni thum ah khan Winthrop vanlawng in hriamnam le eidin thilri pawl tam ngai an rak thlak hna. Thilri an thlakmi hna va lak dingin a kalmi saspecie ralkap pawl nih anmah hmanmi bom an i pah sual i minung pali hmunril ah an thi. A thimi saspecie ralkap pali hna ruak pali cu ni tlawmpal a rauh hnuah thil a cannak hmun ahcun kan va hmuh hna. February nili zongah khan saspecie ralkap nih cunglei in Bomb an kan thlak hnawhmi chung in a puak lomi bomb va lak ṭhan ding ah SSPC ralkap cheukhat an kal i an tongh lio ah bomb nih cun a puahhnawh hna caah minung paruk hrawng an thi ṭhan i hliamhma tuarmi zong an um nain hliamtuarmi zat tu cu dikthlir in kan hngal kho rih lo. Hihi kan fehter khawhmi a si i a duhnak in a thimi le hliamhma tuarmi an tam deuh kho, tiah Lungmali Phosa a chim. Chinram Falam khuapi lak ṭhan dingah Sagaing ramṭhen Kale khuapi in a rak kaimi SSPC ralkap pawl cu Chinram cozah ralkap kawlum pahnih Kawlung pathum le kawlung pali ṭangṭhirpa hna nih pehzulh in an kah hna caah ralbawi pakua tal in SSPC ralkap zahnih leng an thi cang i hriamnam tam ngai zong an lakchih khawh pinah SSPC ralkap an tlaihmi hna zong an um kong Chinram cozah runvennak vunci zung nih February niriat ah an thanh. CNF-KIO, NUG-KNU le KNPP tonpumhnak an ngei i fau dohthlennak ah teinak an hmuh khawh nakhnga ceihmainak an ngei. Chin National Front CNF Kachin Independence Organization KIO National Unity Government NUG Karen National Union KNU le Karenni National Progressive Party KNPP tiin Hriamtlai phu nga hna cu tonpumnak an ngei i pa dothlennak ah teinak an hmuh khawh nakhnga zeitindah hmai an fon lai timi kong ceihmainak an ngeih khawh kong Kachin ralkap KIO KIA ah Vice Chairman a ṭuan liomi Lieutenant General Gummo nih a chim. February ni nga ah US ram Texas ramkulh i an tuahmi Kachin ralkap KIO KIA an dirh. Kum sawmruk panga tlinni camtuak ah KIO KIA Vice Chairman Lieutenant General Gummo nih online in a telpi ve hna i ralkong le ramkhel kong he pehtlai in atu bantuk in a chim hi a si. Atu pandawhthlennak ah hin teinak kan hmuh khawh nakhnga Zeitindah hmai kan fonh lai, zeitindah kan kalpi lai timi kong hi biapi bik in ceihhmainak kan ngei. Cun pa dohthlennak hriamtlai phu hna hi a dikmi lam kan zulh i fek tein kan dir a herh. Kan i funtom kho lai i kan lung aa rual kho lai. Hriamtlai phu pakhat le pakhat kan i upat lai i theihthiamnak kan ngei kho lai tiah KIO-KIA Vice Chairman a simi Lieutenant General Gommo nih cun a chim. Cu pinah zeitindah pa dohthlennak hi a dih te lai? Zeitik ah dah teinak kan hmuh khawh te lai tiin biahal a tong lengmangmi kong he pehtlai in Lieutenant General Gommo nih cun kan dihlak hin Khua dohthlennak ah kan i tel maw? Kan dirpi hna maw? Teinak hmuh duhnak thinlung he a hram in kan i tel ve maw ti hi kan i zoh i kan i check hna a herh. Cun ralkawng le ramkhel kong ah kan i funtom i lungfim tein kan i hruai khawh ding zong hi a biapi tukmi a si bantukin mizapi nih dirpimi Hngalhpimi le zulhmi kan si lawngah teinak kan hmuh khawh lai tiah a chimchap. National Unity Government NUG zong nih fa dothlennak caah a thazaang a ṭhawn chin lengmangmi hruaitu phu an si khawh nakhnga an i zuam cuahmah kong theihternak an tuah ve. MDC, MDFP, ULA, AA hruaitu pawl an ton hna, fek tein an duty kong an thanh. Rakhine ralkap ULA, AA Commander-in-Chief a simi Major General Chuamyannai cu chimrah darhu chung tal Mara Territorial Council MDC, MDF hruaitu pawl nih an va ton i Hmailei caan ah cuhlannak in a fek deuhmi ṭangṭi phu an si khawh nakhnga ceihmainak an ngeih khawh kong MTC MDF nih February ni hra ah an thanh. ULAA ah Commander-in-Chief a ṭuan liomi Major General Trunnion Nai cu a liamcia thonghnih kul lang ah kum September ni kua a khan chim rah dar hu chung tal MTC MDF hruaitu pawl nih an va ton i Atu bantukin ceihmainak an ngeih kong kan TCMDF nih February ni hra ah an thanh hi a si. Cu hlan i kan rak i hawikomhnak nakin a fek deuhmi hawikom ah a kan ser i a kan zohkhenhtu ULAA cu kan upat i an cungah kan i lawm tuk hringhran. Hmailei caan zongah hawikom lungput,

an ṭangṭi cuahmah tiah theih a si. A liamcia thawhni kul le nga December thla chung zongah khan kahdohnak ah pumcheu a pemi MDC MDF ralkap pawl cu ULA-AA Deputy Commander-in-Chief Dr. Ngiuṭhuang Aung hruaimi Tabungphu biazai cauk phu nih Tabungphu biazai cauk zal le tangka sing kul an rak pek hna tiah theih a si. Mindat peng tualchungmi pakhat hri in aa awk. Chin ramthlanglei Mindat peng, Lehshi khua ah Pu Thang Sing kum sawmthum pasarih cu hri in aa awk i amah tein a nunnak aa lak kong tualchungmi hna sinin theih a si. Amah tein a nunnak aa lami Pu Thang Sing cu February ni riat Zanlei suimialam pali le cheu hrawng ah khan ralhrial in an rak i dornak IDP khemthing ah hri in a rak i awk i a ruak in an hmuh tiah theih a si. Pu Thang Sing hi an inn in a chuah lio ah motorcycle hrennak ding caah a ti i hri aa kan lo in a tlun pah ah atu bantuk in amah tein a nunnak aa lak hi a si. A upa nih rawlei ding in a va auh i a ruak in a va hmuh. Phu Thang Sing hi an nu he bia nih a lengmang tiin kan theih. A uk lai ni zongah hin an nu he fak ngaiin bia nih al i inn in a chuak tiin kan theih, tiah Mindat peng tualchungmi pakhat nih a chim. Phu Thang Sing nih hin a fale paruk a liamtak hna. A fale cu tanghra cung liomi pakhat, tangli cung liomi pahnih, kg cung liomi pakhat le sianginn a kai rih lomi pahnih hna an si. Pu Thang Sing ruak cu February ni kua zanlei suimilam pathum le cheu ah khan an vui i an ruak an vui tiangah hin a nupi a phan lo tiah Kumilan News nih a langhter ve. Voimaw peng Ninga chung kahdohnak ah SSPC ralkap sakhan pahnih KIA nih an lak, hriamnam tam ngai an lak chih. Kachin ramkulh Voimaw peng chung ah Ninga chung pehzulh in kahdohnak a fak i Kachin ralkap KIA ṭangṭi nih SSPC ralkap i Kha lai ah sungah riat baṭa lian auko sakhan pahnih an lak khawh kong KI ral lei thonglaknak hrampi nih an chim. February nili in nikua tiang ninga chung Waimo peng chungah KI ṭangṭi pahna le SSPC ralkap pawl kar kahdohnak pehzulh in a fak i

Maina khua i a ummi Hmanpin tlang ah umhmun a khuarmi SSPC ralkap pawl nih cat loin hriamngan an kah bawmh hna. February ni hra zongah khan SSPC ralkap kahmi hriamngan ruangah Khalaya Songma Riat Battalion pawng i a ummi tualchungmi pakhat, makhatte ah a nunnak a liam tiah KIA ral lei thonglaknak hrampi nih cun an chim. KIO KIA Vice Chairman a simi Lieutenant General Gumo zong nih Michina le Waimo peng chungah kahdohnak kalpi ding in timhlamhnak ṭha tein kan ngei cang i, na mekha Tiva kan hung hngak khawhnak hnga zong kahdohnak kan kalpi cuahmah tiah KIO KIA an dirh. Kum sawmruk panga tlinmi camtuak ah khan a chim ve. Gaupeng ah SSPC ralkap nih bomb an thlak i tuahchungmi pahra nunnak a liam. Minung paruk riat hliam an tuar.

Minung pariat nih hliamhma nuamhnak kong theih a si. SSP si ralkap bunthlaknak ruangah tualchung i pahra an nunnak a liam i minung pariat nih hliamhma an tuar. Cu pinah umnak inn cheukhat zong a hrawk. Chiatgang khua hi Pawpeng thlanglei ah a ummi a si i inn zanga leng a dirnak khua pakhat zong a si tiah Pakhopu pengkomh hriamtlai phu in ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim.

Sagaing ramṭhen Chaung peng chung i a ummi khua pawl ah rallamsialmi SSPC ralkap pawl chung in rithaisii tangtuk tawnghtham ruangah a kal kho ti lomi pakhat cu tualchung hriamtlai phu hna nih an tlaih kong Youth Vigor Revolution Force in ṭuanvo ngeitu nih an chim. February ni sarih ah khan Chaung peng chung ah rallamsial ah a chuakmi SSPC ralkap pawl chung in Rithaisi tam tuk tawnghtham ruangah a kal kho ti lomi pakhat cu tualchung hriamtlai phu nih an tlaih tiah theih a si. Tualchung hriamtlai phu hna sinah amah tein a rak i fonhmi a si lo. Sang U peng Nayikan i SSPC ralkap nih Umhmunan khuarnak sakhan in humhimnak lak dingah a chuakmi SSPC ralkap pawl chungin rithaisii tam tuk tlawmtham ruangah a kal kho ti lo i SSPC ralkap pawl nih an kaltakmi a si. Hriamnam loin kan tlaih hi a si i pehzul in chekhlatnak kan tuah lio a si tiah Yudhvigar Revolution Force in ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. Matuthi peng ah SSPC ralkap nih palik pakhat hi hringtu a nu tal in tualchungmi pahnih an tlaihhrem hna. Mandalay ramthen Matuthi peng Myawadi khua cu SSPC ralkap pawl nih an luhhnawh i an kuttang palik pakhat i hringtu a nu tal in tualchungmi nu pahnih an tlaihhrem hna hnu ah a dang tualchungmi cheukhat he ralphaw ah an tlaih hna kong Tualchungmi nih an chim. February ni ruk le ni sarih ah khan rallamsialmi SSPC ralkap pawl nih Ngakṭhuaci peng Myawadi khua an luh hnawh i tualchungmi umnak inn pawl an khanghpiak hna. SSPC ralkap nih inn an khanghmi va phalh ding ah khuachung i a lutmi tualchungmi nu cheukhat cu an rak tlaih hna hnuah SSPC ralkap kuttang palik pakhat i Hringtu a nuhdal in nu cheukhat an tlaihhrem hna tiah theih a si. Mozambique ralkap nih an tlaihhremmi hna nu pahnih lakah hin pakhat hi palik pakhat i hringtu a nu kum sawmnga upa a si. Mozambique ralkap pawl nih an tlaihhremmi hna nu pahnih tal in tualchungmi zeimawzat cu ralphaw ah an tlaih hna i pehzulh in rallam an sial. Mozambique ralkap nih an tlaihhremmi hna lakah

Kawlchung hriamtlai dangṭi phu nih an kah hna caah minung kul le thum an thi i SSPC ralkap nih raltuknak vanlawng in pehzulh in bom an thlak hong. Mengpeng Pakapha nih an thanh. February nili zinglei suimilam pasarih thawk in zanlei suimilam panga tiang hrawng paoh pengthlang lei Tichoh khua pawng ah SSPC ralkap le tualchung hriamtlai phu hna kar ah kahdohnak voi hnih tiang a fak. Cu kahdohnak ahcun SSPC ralkap panga an thi i minung kul hrawng nih hliamhma an tuar. Kaphnih kar kahdohnak a dih hnu zanlei suimiallam panga le cheu hrawng ah khan rallam sialmi SSPC ralkap pawl cu Lusawṭhi khua ah an lut. February nili ni kahdohnak ahcun Kapasa kul le li ah umhmun a khuarmi zapi ralkap pawl nih hriamngan voiruk an kah i cunglei in voihnih tiang bom an thlak ruangah Pau peng PDF ralkap pakhat nih hliamhma fak tuk lo a tuar tiah theih a si. Cu bantuk ṭhiam in February niruk chun suimilam pahnih hrawngah khan kaphnih kahdohnak lioah hliamhma a tuarmi SSPC ralkap le an kuttang pyusawṭhi pawl a va dongtu hna SSPC ralkap thazaang za le sawmsarih hrawng cu Kapasa kul le li in an chuah lio Shinza khua paw, an phan ah dawtchung hriamtlai dangṭi phu nih an kah ṭhan hna i suimilam pathum chung hrawng kaphnih ka kahdohnak a faak. Cu kahdohnak ahcun SSPC ralkap hlei riat an thi i hliamhma tuarmi zong an tam ngai. Cu hnu ah rallam sialmi SSPC ralkap pawl cu February ni zaruk zan suimilam pakua hrawng ah khan

Ṭangu peng nih Pupong khua khuabawipa Sein Myint an fimhlawm. Kawlin peng ah SSPC sergeant pakhat an tlaih. Pagu ramṭhen Ṭangu peng nih Pupong khua ah SSPC ralkap nih rian an khinhmi khuabawi a ṭuan liomi pa Sein Myint cu tualchung hriamtlai phu nih an fimhlawm kong tualchung mi nih an chim. February niruak ah khan ṭangu peng, Nephu kong khua ah khuabawi a tuan liomi using min cu tualchung hriamtlai phu nih a umnak inn ah luhhnawh in innka i hmunril ah a thi. Tualchung hriamtlai phu nih an fimhlawmmi singmin nih hin SSPC ralkap min in tualchung mi hna cu thlafat in phung ning loin tangka kholh hna pinah A phunphun in khuami hna hi na hnawhnak a pektu hna tiah theih a si. Cu pinah February ni sarih zinglei suimilam paruk le cheu hrawng zongah khan Sagaing ramṭhen Kolim peng, Wuntaw peng ah hrambunh mi Khamaya zale pakul battalion in SSPC ralkap sergeant Tuṭhunai cu tualchung hriamtlai phu nih cauk kho pawngah an tlaih kong theih a si. February nelrial zinglei sang zongah khan SSPC ralkap thazaang za le kut hrawng cu wontaw khuapi in thlanglei hmar ram chungah rallam sial in an chuak i Hniangpinta khua ah tualchung hriamtlai phu hna he kaphnih kal kahdohnak a chuak. Rallam sialmi SSPC ralkap pawl hi Hmun tam ngai ah an i ṭhek len ko nain pakhat lawng kan tlaih khawh, tiah tualchungpdf thawnglaaknak hrampi nih an chim. South Korea ram ah ralkap helicopter pakhat a tla i minung pahnih an thi. South Korea ram Kabyonghmun ram chung ah February ni kua ah khan South Korea ralkap helicopter AH1S Cobra pakhat cu training an tuah lioah a ca i minung pahnih an thih kong South Korea ralkap nih an thanh. Atu bantukin helicopter a tlak ruangah hin aa citmi minung pahnih an thi. Helicopter a tlaknak ruang fiang tein hngalh khawh a si rih lo caah pehzulh in hlathlainak an tuah cuahmah ko. Chanchuahnak rianṭuantu phu nih helicopter aa citmi pahnih hna cu a rannak in sizung ah an kalpi colh ko hna nain an chanh manh hna lo. Helicopter a tlak le cangka in South Korea ralkap helicopter AH1S vialte cu nawlngeitu nih caan karlak chung an phihkham hna i chekhlatnak an tuah tiah South Korea ah hrambunhmi thawngzamhnak nih an langhter. AH1 helicopter pawl hi US company Bell Helicopter nih an serchuahmi a si i AH1S helicopter pawl cu Japan ralkap le South Korea ralkap nih an hmanmi a si. US nih AH1 helicopter cu a liamcia thonghnih kul le khat kum hnu in an serchuah chap ti lo i cunak in a ṭha deuhmi AH64 Apache helicopter tu an serchuah ṭhan cang tiah theih a si. Lungmali post thazaang a kan pe i kan thawngchim a ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm tuk hringhran. Thaizing lei ah thawngpang thar he kan i tong ṭhan hna lai.